Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Juliette Cabaço-Roger.
Ursel ar ur per c'hoarvezi beud ur labour douar ibrer appellor salutor meuzut vad amañ enora hag arrive poent roeñ doc'h neventi eur miz Lizoni, geukazetennerez ha kenurzhierez ur media enklask, splann pe splann même don emat Juliette Cabasso-Roger. Merci Brazenora. Ur blijadur dam oute jemer ben abadennement. A krogam neuze Juliette ge penati ur mis kondanet e beu d'un embregerer a bro du ler de beeng tost 30 000 euros d'un nebut des saverians out. Ya, an embregerez l'esprit d'éthique. Sur a war e anavezit mat anezhi dre verk leiz breton l'etik. e c'haller kavout anezhi ba, ba ar gomarc'hajoù da skouer. Ba, kondaonet eo bet Letik gant lezvarn kenwerzh Sambrieg da seizh a vizere. Ha petra eo ar c'hastiz neuze, Juliette? Ret e vo dezho paeañ tost da tri c'hant mil euro da unnek disaver saout. Ar re-mañ a oa bet kemeret perzh ganto en embregerezh-se adalek ar penn kentañ. Ar pezh zo, dibabet o doa mont kuit etre daou vil daou warn-ugent ha daou vil tri warn-ugent abalamour ma ne oant ket a-du gant ar renerien. Hervezo ne vez ket meret mat an embregerezh, traoù zo a-dreuz gant ar c'hañchoù a laka en dañjer ar broduerien. met ar gudenn en ora pazinet kuit n'eo ket bet roet en-dro d'an disaverien an arc'hant o doa plantet en embregerezh. Sañset oant adkavout an arc'hant-se o doa lakaet er jeu e penn kentañ. N'eo ket bet doujet ouzh al lezenn gant an embregerezh abalamour ma oa bet cheu etre ar renerien hag an unnek desaver-saout, setu ar pezh zo bet disklêriet gant alvokad al labourerien-douar da lez-varn Sant-Brieg. Hag evit en em zifenn e lar an embregerezh eo diaes ar jeu ar fed ekonomikel. Dibabet e oa bet gant ar c'huzul-merañ restaoliñ an arc'hant tamm-ha-tamm adalek miz Gwengolo, war a zemlant n'eo ket a-walc'h rak kondaonet eo bet l'esprit d'éthique da restaol an arc'hant eus un taol a gant interestoù d'an dissaverien saout. Dem de dorelur salaütch abelor ma fotor, l'éthique, netcho for pesor dembredgerer petra e istouer. Gure ur sapre, ur sapre istor a e oa kroget pa oa bet adprenet an embregerezh fourmach Entremont gant Sodial e daou vil dek. Sodial, evit ar re a n'anavez ket, a zo ur gevelouri blez bras-tre, hag neuze, d'ar poent-se, ur tri-ugent disaver-saout bennak a zibab chom hep sinañ ur gevrat gant Sodial, hag en em aozañ etrezo d'un doare lec'hel. Ur strollad gant ar c'hoant ober hep an embregerezhioù bras e oamp, eme Jean-Philippe Le Gonidec, produer laezh war e leve, unan ar re o doa krouet l'Éthique Just a War. Ha neuze, ed avat un istor kalon evit an disaverien saout-se, lâret deomp evidomp eo bet laeret deomp hon embregerezh. Muioc'h eus o de rouilhot ur pennad aber zo deuet kawit ar splanputch.org. Nizonig Juliette Cabasso-Roger, kazetennerez splan pe splan ma karotte. Bep mis, Juliette ve dastumet genor titoureu talvoudus a glei hag a zeeu achetu ur mis-mañ Lakaet ar gaoz a-ziàr Tadaüch Nedeleg Barnier. Ha betra vo komzet on se? Ya, ez eus ur, ur farsadennig on eus graet el lizher kelaouiñ rak euh, en deus graet ur gwir prof Michel Barnier d'ar prefeded. Goulennet en deus digant pep hini anezhe ul listenn tri pe pemp raktres avec gorrekaet pe harzet blamour d'ar reolennoù. Mais peut-être signifier un drasser à, bet, à besseur d'un actrice euh, Yami Konz Dija eo displann a-walc'h ar c'hondisionoù a rank bezañ doujet outo gant ar raktresoù meneget. N'interest hollek marteze pe doujañ ouzh an endro? Tamm ebet. Ar c'hriterioù nemeto a vez meneget a zo interest evit an terouer, solitaire an arc'hantaouiñ ha pegen posupl e kas ar raktres da benn. Neuze, gant ma, ma vezont gorrekaet gant ar reolennoù e vo harpet ar raktresoù en ur vont dreist d'ar reolennoù-se, just a-walc'h. Ha neuze e vez kaoz hag ur raktres ur releue bout er listennad-se. Ya, on attend eo get stank e Plouizi. Met ne vo ket posubl d'ar prefed Aochou an Arvor lakaat anezhañ war al listennad rak eo bet tennet ar goulenn aotre da sevel an uzin gant embregerezh Smart Salmon. Hervez ar gevredigezh Dour ha Sterioù Breizh ne oa ket gouest an embregerezh da glokañ d'an doser evit doujañ da c'houlenn groñs ar prefeti. Dam n'eus bremañ àr-zu beud ur labour-douar ha ta peu un atant-eu, un dachenn-eu ma peus c'hoant, zo ur sapre afer. Ha piv a vit chom er plas ur re euiad kuit? Goulenn vat savet gant Podcast la série documentaire skignet gant France Culture. Daoust m'eo bet lakaet an agroekologiezh e programm ar vachelouriezh vicherel, n'eo ket gwall kenderc'het ar yaouank hag a zo bet aterset. Re a vekanikoù, skuizh an douar, dleoù gant an dud, tolperezh an douaroù, chalus bras eo. Met dre chañs e weler un nebeud bannoù sklêrijenn o treuziñ ar c'houmoul. Labourerien-douar nevez o c'hounit legumaj, skoazellet d'en em staliañ gant terre de liañ. Terre de Liens zo ul luskad keodedel a bren an douaroù evit feurmiñ anezho da c'houde. Kement ha kas war-raok al labour-douar biologel. Ha kaoz a zo eus hag un digoadañ emporzhiet. Petra eo un dra-se, Juliette Voilà, saprez-guerre. Ez zo ul lezenn a lakfe un termen d'an emporzhiañ marc'hadourezh, neuze, en fait, da lakaat marc'hadouriezh da, dont er vro. neuze, Un termen d'an emporzhiañ marc'hadourezh gounezet war douaroù bet digoadet goude daou vil ugent. Ret eo gant kafe, kakao, eoul-palmez, soja, king-beo, koad. Neuze da skouer tout ar soja aeru da Vreizh eus Bro-Brazil evit magañ al loened. Padal en deus divizet Komision Europa daleañ an traoù eus ur bloavezh dindan levezon lobioù zo. met n'eo ket echu an tabut rak e-kerzh ar miz mañ e ranko an diviz bezañ kemeret da vat. Chom a ri ma euver neuze. Hag un dra arall he deus sachet o ever euh, une affaire biodynamie, ur rekipe kevrinus ho peus da roiñ da'm Juliette. Ijinit ta.
Meskit askorn morzhed deou ul labous, ur c'hegin derv, kregin nautidus hag un nebeud metal. Lagit kalz, kalz, kalz a zour ha dibunit an testamant newe. Setu ar pezh a vez graet eus ar pneumatit gwerzhet tri c'hant euro al litrad. Meskaj muiañ karet ar geobiologourien. Ar re-se a embann bezañ ispisializet war ar redoù tellurek ha gouest int, hervezo, da vuhezekaat betoñs an torioù avel pe ar savadurioù evit ar chatal. N'eo ket souezhus e vije deus Breizh deus o zachennoù c'hoari muiañ-karet. En un heuliad videoioù e tiskouez ar youtuber Gmilligram ez eus bet kavet kompiri e c'hambroù labour-douar gant ar re a laka ar jeu ezoterik hag ar arc'hantus-se da vont en-dro. Achen, achen, achen. Distroa munta met muioc'h àr un douar neuze. Ur suhun paset eo deuet mes bandenn dreset nevez Ines Lero ha Pierre Van Hove. Champ de bataille ehan a-zivout istouer un adlodenneñ. A-ziwr a-walc'h e vo gwerzhet kalzik a vandenn dreset-mañ. Bon, Just n'on ket objektivel-kenañ, rak evel ma ouiit marteze emañ Ines Lero ha Leandro Mandar an istorour en deus labouret ganti e-touez izili Splann. Gall a ran memes tra lardeur eo bet graet ul labour a-feson ganto evit kontañ d'ur un istor dianavezet pe treuzanavezet gant ur bern tud. An adlodennañ pe ar remembrement ma karit. politikerezh bet kaset gant ar Stad goude an eil brezele. Sañset evit lakaat da vezañ modernoc'h al labour-douar, neuze bet diskaret ur bern kircher ha kleuzioù, erruet an traktourioù bras, ar pestisidoù hag all. Chañset penn-da-benn neuze dremmwel maezioù Breizh evit erruet ar pezh a vele diriañ dezhi, ha n'eo ket plijus atav ar chañchamant-se. Ur seurt koñsekañsañ e weler amañ ivez e Kemperle, da skouer, gant un deurbeuz spontus e vez bep ple a-c'houde nebeut bleadeù. E-mesk un elfennoù kablus he eus diskar un torr-senadur. Ma, ur vandenn-dreset interesus-bras ha pouezus da lenn neuze. Eljust e c'helled kavout en holl titouroù ar Splann Potch.org. A-dem bremañ àr-zu un enklaskaoù foran geus splann e vez renablet bep miz un nebeud raktresoù a-bouez eus war un tiriad, de lakaat an dud da gemer per en tabut foran. Un nebeud skouerioù ho peus da roiñ dam Juliette Cabasson-Roger. O ya, ur bern zo. Euh, da skouer e aojoù an Arvor gant kumun Sant-Vaeg ha Kaorel eo bet goulennet adwelet perimetr gwareziñ sav-dour Montplaisir gant lemel ar pestisidoù war an holl lec'hioù. Digor eo an enklask foran betek ar seizh warn-ugent a viz Kerzu. Mod-all e Illagwilen e Servon ez eus eus ur raktres takad kempenn kuzuliet pe ur zak ma karit. Ouzhpenn tregont devezh-arad labour-douar a zo war ar stern da vezañ urbanizet. Gall a rit reiñ ho ali dre veil betek an unnek a viz Genver. Hag evit achuiñ, war-zu Penn-ar-Bed ez eus un nebeud raktresoù astenn ha tantoù-mor, da skouer e Kergloff ha Gwitevede. Trugarez doc'h Juliette. Roll rac'h ur raktresaoù zo embannet el Roazhon, ar Splaenputsch.org. Hag achu am un abadenn-mañ gant deiziataer Splann! Peseurt darvoud zo deus an neud? Un darvoud veuzet gant sked deus c'hwec'her betek eizh eur pep gwener e Brest. E-kreiz ar miz da zont e vo Manon Degnaud o tont. En em gav neuze zo d'ar seitek a viz Genver da c'hwec'h an noz evit eskemm gant ur banne. Hag e miz C'hwevrer e vimp ba Brest c'hoazh evit festival Longueur d'onde. Kemer a raio perzh splann e div zaolenn-grenn da hentañ ha d'an daou a viz C'hwevrer e vo. Merci bras deoc'h Juliette a-benn ur miz deus an divezhet adkavet Ihan ur media enklask splann aveit roenk doere hag ur per roarvez er vro àr un tachennoù labourer-douar hag endro muioc'h eusou da lenn el rar un enklask don kaset betak bremañ ar roulec'hienn splann.org ha ma faotr chelaouerion chelaouerezed vehe kendalc'het gete d'ober ur seurt labour talvoudus bras e c'halled roiñ ur blank dezhe eve jouet doc'h Juliette. Ken hentet Renoa.